Azul fell-awen ay atmaten a tiysetmatin, lbaraka d nneɛma n Lmasiḥ fell-awen. Yettubarek yisem n Yillu-nneɣ. Lecɣal-is fazen, lecɣal-is yelhan i tudert-nneɣ. Isselmad-aɣ d nnfeɛ-nneɣ. Lmasiḥ ifka-d awal-is i lfayda-nneɣ i wakken ad nidir yis. Nekk ad d-nkemmel awal. Afin yeɛnan la traduction et l'interprétation d ayen yesɛan azal deg wawal n Sidi Ṛebbi, seg mi ara nettuɣal ɣer laṣel n wayen yuran, ama d tagrigit ama d tɛibṛanit, donc d ayen yesɛan azal ad nefhem, ad neḥmed Ṛebbi, ad neckeɛ fell-i i wayen i d-ifka, ɣef ttawil i d-ifka i wakken i nezmer ad nfettec, ad neqleb. am yinelmaden n temdint n Biri, i wakken ad nissin tira iqedsen, i wakken ad nẓer d acu i ɣ-d-issaweḍ wawal n Sidi Rebbi, axaṭer s les traductions neɣ s tira i d-wwin ɣer tutlayin-nniḍen, Atrumi, Taɛrabt, Taqbaylit, aṭas n tutlayin i yellan di ddunit. Akk l'interprétation, amek i nezmer ad d-nessefhem awal n Sidi Ṛebbi. Axaṭer ma yella ur nesɛi ara la traduction iṣeḥḥan, icudden ar tira n laṣel, donc ad d-nessufeɣ lefhama ur nṣeḥḥa ara, ad aɣ-yawin ad neḍfer iberdan ur nṣeḥḥa ara.

I tazwara, Lɛehd Aqdim yettwakteb s tɛibṛanit, Lɛehd Ajdid yettwakteb s tegrigit. Donc, win yebɣan ad ifhem aktar, donc ilaq ilaq dinna i nezmer ad nḥewwes, dinna i nezmer ad nefhem ayen yuran. Ma tidawḍ ɣer tṛumit, ma tidawḍ ɣer taɛṛabt neɣ teqbaylit neɣ la langue nniḍen, aṭas n lemɛani yettbeddilen, le danger neɣ ugur d acu-t, D wigad apa yettbecciren s ṣṣdar n amtiger-nni i wakken-nni ad d-iffeɣ uselmed. Amek ara d-iffeɣ uselmed ma yuness ara awal iṣeḥḥan, ad d-iffeɣ uselmed ur iṣeḥḥa ara. Nekk bɣiɣ ad d-cerkeɣ yid-wen yiwet n tṣeddart deg yixef, tebɣa ad tenwu tgalasya xwi setta. Tasedda tis setta, Acu i d-inna wawal n Sidi Rebbi di laṣel, acu i yellan ger ifassen n Ɣasay? Ad nwali la différence bac ad nwali axaṭer taseddart-agi aṭas i tt-yessexdamen i wakken ad d-ɛerrin tijemmuya n yimasiḥiyen, i wakken ad ččaṛen leǧyub-nsen, i wakken ad ččaṛen les comptes-nsen, i wakken ad sselḥun lecɣal akken bɣan neɣ la vision-nsen. Xeṭṭala la vision i d-ifka Sidi Rebbi, neɣ tmuɣli i d-ifka Sidi Rebbi leqdic, la tmuɣli n umdan. Galat sissis-agi, aṭas i t-issexdaman, at galat yaxf wista tazdat-is ta, aṭas i t-issexdaman i wakken ad tetten lḥeqq igujil n tuǧǧal.

Ama Ḥmed Rebah n Cekka, xaṭi yewweḍ-d lweqt anga Sidi Rebbi ad d-yessefeq arraw-is d yessi-s. Ngecu-d qasiḍa-agi, Win i wumi i sselmden awal n Rebbi, ilaq ad yeǧǧ amur deg wayen akk yesɛa i win i t-isselmden, i wid i t-isselmaden. Dagi ma ad nwali, Ala ḥsab n wayen yuran s teqbaylit neɣ hidma s trumit, lmeɛna s win win akken ak yesselmaden ilaq ad s-tefkeḍ amur deg wayen tesɛiḍ. Ma yella yesselmad yiwen lemtel yesselmad meyya n yemdanen ilaq ad s-fken amur deg wayen akk sɛan. Ayen akk sɛan, ayen akk tesɛiḍ, ça veut dire deg wakal deg wayen akk tesɛiḍ. Axaṭer deg-k qqaren ad yeǧǧ amur deg wayen akk yesɛa.

Rrekma ruḥ ɣer tgrigit, ad naf mačči akk d annect-agi. Ad nwali lexique biblique, ad nruḥ ɣer lexique biblique, ad nendem Galat, aql-aɣ di Galat ssis, at usawen-agi iban-d, Galat setta, taṣeddart tis setta, d acu d-teqqar. Ad tt-id-nɣer s usawen-agi, que celui que l'on enseigne la parole fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne.

Ma tṛuḥem di liberté kugwa yella agaṭus-agi, ad tafem bon. Di bon chose, bon, ayen ilhan, feh, bon, ayen ilhan, leḥwayeǧ ilhan, dagi ad tafem. Sufem ar les biens, walit ata s yiman-nwen lebru-agi ikuli d agaṭus. C'est le même ver, c'est le, c'est le même mot, d yiwen n wawal, amaɛna deg yiwen uversi, traduint,

tamezwarut ixef wis xemsa taseddart tis tnac tis seṭṭac acu d-inna wawal n Sidi Ṛebbi ad k-iqad di leɛnaya n unay atmaten qadret wid iqedcen gar-awen xeṭṭer s yisem n Lmasiḥ i ken-nhun i ken-sselmaden ɛuzzet-ten tḥemmlem-ten ɣef ddemma n lxedma-nsen ɛicet di lehna way gar-awen twala donc ma ma tɛiceḍ di lehna akked uqeddac n Sidi Ṛebbi

Mi mačči ɣef Libya matri ara d-iheddṛen d Siderman. Ad d-wali taṣeddart nniḍen di Ann Timoti, tabrat n Timotawes, tamezwarut, ixef wis xemsa, taṣeddart sebɛṭac. S teqbaylit txuṣṣ aṭas, lameɛna ad tt-nwali s tṛumit. Wali s teqbaylit acu d-nnan. Teqqim meḍebber n tejmaɛt i xedmen cceɣl-nsen akken ilaq ukraren ad ttwaxelṣen s zzyada, abeɛda wid yenneɛtaben deg ubeccer d uselmed. Taṣeddart-agi tṣeḥḥa-yas s teqbaylit amek ad teṭṭerǧem, ad tt-sterǧmen.

Galatsisis dɣa ɣur-s. Galatsisis aṭas i tt-yessexdamen i wakken ad hedren ɣef laddim, ad hedren ɣef idrimen. Wi k Lmasiḥ iserḥen neɣ s ccariɛa n Musa, tura li don li briglan, d tukciwin s tlelli. Tɛawneḍ s tlelli, ad tmuddeḍ s tlelli. Wi k aṭas i yessexdamen taseddart-agi, hors contexte.

Acku akk-d ttnulfun tura, amaɛna-agi akk ur yelli ara deg uɣren si dɣa bu yelli ara di tegrigit, donc ata wacu yellan di tegrigit d'ailleurs la bible-agi la bim, win win issan ttawil amek ad tt-id-télécharger lbaraka tameqqrant. Le mot bon vient du grec agathos

iqeddacen di labim, donc à aucun moment ur ilaq ara uqeddac ur ilaq ara akken zwaǧ tilin lḥala ur ilaq ara ad isxem taṣeddart-agi ad ihder fell-as ad ini belli Rebbi ad ihder ɣef lecɣal ɣef lmeɛda neɣ ɣef idrimen neɣ ɣef wayen nniḍen xaṭi ad ihder ɣef les bonnes choses ça n'a rien mačči acku anga d-isekcem dagi burus idrimen neɣ cci neɣ ayen nniḍen. Nekk ad nḥader iman-nneɣ i wakken ur nettukellex ara, axaṭer aṭas aṭas userwet i yellan, donc ad nḥader iman-nneɣ, awer n Sidi Ṛebbi yebɣa ad negmu, ad nennerni, ok i wakken ur nettili am arrac